Şükür etýän diýýänmiş. Hala imtahan atynda kabul bolsun hala kabul bolmasyn. Hala işe geçsin hala işe geçmesin. Eger bir zenana men işe geçdim diýip, işe geçenden beýlek ärini inlemejek bolsa, Allaň rahmat nazaryndan gaty gaçar, gaty hor bolar. Eger erkek men işe geçdim diýip, ýokarkyrak ýere geçdim diýip-de zenanasyny inlemejek bolsa, Allaň rahmat nazaryndan gaty gaçar. Meger Muhammed Resulullahyň zenanasy enemiz Hazreti Hatije dälmi? Oň mysallary ozal kän geçdi Resulullah janyň ak derman ýaşaýşyndan. Eger men palan mollum diýipdi, men palan mollum diýmäge adamyň ýagdaýy ýokdur. Men palan boldum, men näme boldum, bolabilsek Allaň bendesi bolmaly. Her ýagdaýdada bolsa wezipamiz bendigi we özümizden gaýryga haýry ýetirmek. Ynsanyň ynsanyýeti şonuň üstünde-de her ýagdaýda bol. Ondan çirim beýik pirler aýdypdyr. Allaň dostlary we Hudaýy hak tanyýanlar aýdypdyr. Bu Hudaýyň dinini çyn tanaýanlar aýdypdyr. Bir är zenanasyna iş buýursa, Men seň äriňdirin diýip buýursa, guldurlyk bolar, tekepbürlik bolar. Iş buýursa, edep berme niýet bilen buýursyn diýipdir. Bir däde ogluna iş buýursa, Men seň dädeňdirin diýip üstüni üssemläp keplese, Hudaýyň ýanynda gowulyk bolmaz, edep berme niýet bilen buýursun diýipdir. Bir ussat şägirdine iş buýursa, Bar palanjan palan zatlar sübürişdir diýse, bejerişdir diýse, demleşdir diýse, Men ussat bolansam, men müdir bolansam buýurýan diýse, Allaň ýanynda günäkär bolar diýipdir. Eger bir pir, eger bir mürşit, eger bir ulukan Hudaýy tanaýan adam soflaryna iş buýursa, Men piriňiz bolansoň size buýurýan diýse, Allaň ýanynda günäkär bolar diýipdir. Edep berme niýet bilen buýursyn diýipdir. Saýlanmana haky ýokdur adamlardan diýipdir. Pakat şulara terbiýet bolsun, nefsi döwülsin, ynsanyýeti tanysyn, hyzmat nämedigin bilsin, hyzmat pygamberleň ýoludygyn bilsin, hyzmat etseň Allaň ýanynda eziz bolýanligiň bilinsin diýip şol terbiýet bilen iş buýursun diýipdirler. Eý jemagatlar bu gürrüňleri tala bilen ýazmaly. Tala näme bolupdyr bu gürrüňleri jennet suwy bilen ýazylyp goýulmaly gürrüňdir. Harydar gerek bu gürrüňlere. Bu şimalky aýdan gürrüňem agyr gürrüň. Ýöne Hudaý üçin din gürrüň tätil bolmaly däl we aýdylman galmasyn we ýakaň tutulmasyn diýip we aýdylyp otyda şimal hyzmatyňyzda. Ýogsa derhagygat bu gürrüňler bir forum indi tätil bolup barýar. Bir sorun bir nowi tätil bolup barýar bu gürrüňle. Emma Allaň dini hiç wagt tätil bolmaz. We Alla bir adamlara aýdar, gursagyna guýar, aýt diýer aýtmaly bolar. Allaň kalamy ýörüp durmalla. Men diýmäge adamyň hiç kimiň ýagdaýy bolmar. Hala müdiriýetde, hala etekde. Hala ryýasatda, hala etekde. Allaň bendesi bolabilse, Eşhedü ellä ilahe illallah.

Bar gözüne lem bermändir, a sen salym, müşdik. Nagat bihaýalyk Allaň azamatynyň bäraberine, Hudaýtagalaň izzetiniň bäraberine. Men birniçe ýatdaş eden zatlam bady, şi gije aýdaryn diýip, näme barada özüňe ýetişmek hakynda. Diňläň, özüňe ýetişmek hakynda. Kişimahal beşeriýetde jowan gelinler we gyzlar we erkekleriň arasynda ba gürrüňler. We şony tikeläp-tikeläp Allaň aýtýan formasyna diýip, Allaň berdiginden ýatdaş edip goýupdym, emma bi gije wagt boljak däl. Bi gije men ýene-de bäş dagykadan edape wagtym ýok. Indiki hepde Şu mahal Sure-i Seba'da Sebe taýfaň ulykan kyssasy geljek. Wagtyňyz bolsa galmaň indiki hepdede. Hemişe-de gelip duruňyz. Indiki hepde Lekad kana li Sebe'in fi meskenihim aýe, Kyssa-i Sebe indiki hepde aýdyljak. Wagt bolsa Alla köklese Allajan towfyk berse indi iki hepde aýdaryn ýöne mugaddemesini aýdyp bereýin. Eý jematlar!